nyathini dhi omna sufria cha ya joma nyumba nyumba nyiwa gire ne reti reti reti reti reti ani we we madhi ne ga- ga- gampi kanyo gampi Mogo mten da idonji donji donji donji donji. Nyawa gire. Apenji ni eh, ne weng'ia kaka inani ng'iano. Bi sud buta ka. Ibiro miyo kata madhi madhi dani donji yawa. Adonjo. ne da, da ni wuona gi nyawa gire ni dhako ni sani oketa gi kech ne sani ya kure Donga yang ng'eyo. Apenji ni ya nyawagi ire sani ya kure. Ayang ng'eyo puodho mwalo ku. Ya ng'eyo ang'owa? Puodho.
Puodho emi ng'e dhi ng'iyo. Gima chame iya tikia. Dani. Mondo mi ka dhok odonje puodho kujo. Idhi ng'iyo puodho.
Puodho ing'iyo yare okinyi nyaka sani e. Sa odhiambo sani ko kiduogo ni ng'e dhi ng'iyo puodho. To emi ya koko mang'eny wadonje e Ne. Mano koro dani no kinya mos.

Ne nyis dani gima dieri. Puodho ere kaka odonje wachia. Koro be chori okay, iti dhi ni puodho. Dona ni daduogo. Dani kama e kaka otimo pile pile dhako ni. Owuok owuok pile pile obedo kuna gi ya joma chon dayo kata un ne joma chon timre kaka dayo ma timore ni To ok iriembo ma. Dhako ni oroma dhi nyiwa gire gi akia gima rach kodgi. Koro noa ku. Magi noya ku ne ga koro chiko wang'e kong'iyo dani. Dok to onyumi mudhuri.
Nyawa gire in. In abro limit in. Koro ne sani nyawa gira bro pam in. Debe ni onge dani. Donje ota ni gik. Idwa yudo Koro idonjo Ne bika. ng'ate ma wang'e, Bika.
dichwo ema wang'e. Bika. Ok inya weya weya ni. Dani adwa ni kwenago. Dhako ni sanda maber. Osanda e wechena mag daka. Chakre sani e osiko mana ni en en obayo kia onene kia kany kia nyocha odhi olal gotieno. Dhako ni oroma. Ne kaka koro obedo ka. To ok iwidh riembe. Itimo Da kode imbe ang'o? puonje. Ng'eni sani e be kata kiriembo ma koro kata kariembo ng'adhi waneno mano dhi sandore oko kono. Nyawa gi ire nyis dayo gima koponi ane machwanyi nyis dayo ng'e. Awacho ni wuong'i ka dhako ni. Onge gumi chwanya go. Sori bute ka.
Titimori marach kamana. Sani iwe ka sufria wang'e kendo iwuok idhi bayo. Iyare okinyi. Bayo koso na dhi ng'iyo puodho. Apenji ni nyawa gi ire ne we chiko wang'i sami wuoyo koda. Idwa goya koso idwaro nang'o wadhaw. Apenji niya, idwa goya koso in tim ang'o? An ok adwar goyi. Ing'e ni kisrandi mineno ni sani to koro ia kure. Nidhi ng'iyo tieno. Donge adhi ng'iyo Eri wuok idhi neno gi oko. Puodho mane idhi e tonge. Kata sani kapenji ni ni ang'o mani ot ka, ang'o mani ot ka? Donge- Ineno ka nyathi weya weya, nyathi weyo yaro kinya ka sani. e. An ema iweya kan e kendo mach wang'a. Dong' ne intie. In in dhako aila gani dan in be wuoyi. En ema otedo.
Apenji ni en ema otedo. Otedo koya. Ha? Mane kaka idwoko dan ni ated kahero. Apenji. Ote- Hey, ah, Eh, ma ne oted ka. nyawagire kaw lepi ineno ka sani nyathi ywak dong ineno ka nyathi ywak Lewni dhi- kaw lepi an sani ne kaw lepi nyawagire kik akwan achiel nyar kadek kapod in e odno Nyawagire, awacho ni gi akwana achiel nyar kadek kapod in e odno. O nyathino mondi, kinyawe awa nyathi ka kineni weno. Mtoto mimi. magi dhako makia kata kata kuma na yaye go dani magi e ni kia adhi anyuomora gi nyiwa gira duogo go ating'o ni akele i migochwa ka nyi migochwa beyo ka nyocha ne joma dongo dongo nyisa ni ateme abede gi joma chiegni kare nakia tinde karadogo abukora adhi anyuomo suplenya nyawagira osiko ka leny gi chuoji e gweng' ya nyawagireni Mano en gi nyaka. Dani koro ma nya timo nang'o kaka un joma chon mane onyuol chon ma igi ng'eny mong'eyo weche ma nya- mag dag gi. Sani to dawo nono. Eh, koro ere gima nyalo konya e life? Ewuoyo kode Mm.
mondo olokre.
Imbe wueko, nyawa gire wuog oko. Winje kaka joma chon joma nonyuol chon mon machon oriek. Onge kaka irito chuo. Sa te iwe aka sufria mar ne kal ka mamani. Ka ng'aye ni ajaduong' ma jakoko. Dan ni kata imbe pile pile jirende kobiro wachona jaduong' ma jakoko. Ne dhako ni. Owuokna gi hera pile pile, odekona gi hera. Sani chi- sure wang'a e kendo malich, lweta madagogo mjengo, alosonego kata gimoro mwanya chamo e ngimawa, en owuok odhi bayo oko. Hera pile pile owuok odhi omiyo ng'ano hera Koro nadhi oko. bayo koso nadhi ng'iyo wach puodho moro. Apenji niya, puodho mi pile pile idhiga puodho in? Niseting'o puodho karang'o? Niseting'o jembe karang'o kidhi e puodho? Nyawagire, ng'iya ka, niseting'o jembe karang'o kidhi e puodho? Nyis dani winjo wachno. Ne sori buda ni ka onyisi gima kaka idak gi chuo. Bedie ng'ama oluoro chuo nikech chuorino ema riti. Nanga ming'iewo ni in ning'iewe? Onge kata kaka inyiewo law dani. Ng'ama nong'iewo nigo?
To chiemo?
Koro ok imiye luor. Ha? Dong luor tam mi koro kana wuok adhi dhu ng'iyo puodho mwalo kucho en to nadhi bayo. To donge winjo ni kia ni wuotho gotieno. Mano ti Ne nyawa gire unyis dayo adieri. Abro thalie batha ka. koro ti nabayo godo ga. Nyocha donge kwaya kodi ka chief. ka wuod otieno biro ka koroma dani nyathini nyako ni miya sitres e ngimana an manyocha chwe manyocha idhi keta kaka wuod rep ma migori county ka chakre nyawagire sani oketa dhero ma kata sindan bere nyawagire karang'o marach kodi dani puonjna nyawagire Mae ber ng'ama jaluor luor chworino en ma orito ngimani ong'e kaka ichiemo ong'eye kata kaka inyalo siya Sawa.
Sawa. koro kachaka winjo wach moro To onge gima koro anyalo wacho. Koro ka- ka winjo wach moro to fundi afundo timana. Afune afundo odhi.
Iwinjo? Sani nyiri.
Iwinjo nyawagire? Luyo. Donj ot. In matin to nagoli dalana ka. De be ni onge dani, de dhi. Di fundo lepi be koka kata ng'anya ka wi onge. Ya kare ato nanenoraga ng'ogi yawa. Ei, Dani wa waket agol gini e dhakoni oli. Da da ikonya matin to nariembo dhakoni. Ah, ah. Sani dawa, Adong kata ka tedora. dawa be orumo, goruok be orumo. Koro weya weya, dwanyre ka. Ne nyawa gire wuok ka ing'ina gima nyachamo. Kata dani kelne kata gima dani nyalo iko. ibedo ot kono to kod ibedo kitimo ang'o ka ng'ayi na jaduong' malelo dalau kanyo chidhiye iwacho gik moko mang'eny ma nyaka mok nya wachi dani ka mineneni mondo wagiregi in nyaka medni dhako dhako in Koro idwa meto ni. nyaka metni
sani mach wang'a wekira iro ne mamani awacho ni wekira iro Ne mamani, abro Kalonga kude.
ne mamani, awacho ni wekira iro. Mamani wekira iro ne gol wiyi kae dhi wekira iro. No, no, no, Nyiera nyiera kod. Wekira iro. Wuog buta ka. Yawa gira ang'na go yienda bara. Wekira iro mineno ni.